די גרויסע גביר באראן ראטשילד איז אמאל אנגעקומען עפעס א שטעטל, און ער איז צוגעגאנגען דארט צו איינעם און פרעגט אים וויפיל אזייגער געדאוונט מען שחרית, ער האט אים געזאגט זיבן אזייגער. ס'איז געווען מאנטאג אינדערפרי, באראן ראטשילד קומט אריין פאר שחרית זיבן אזייגער, ער נעמט א סידור, גייט צו א פלאץ, ער טוט זיך אן טלית און תפילין, און ער ווארט מען זאל אנהייבן, און ער זעהט ווי די בית המדרש ווערט פילער און פילער, און ער זעהט אויפן זייגער ס'ווערט צען נאך זיבן, פערטל נאך זיבן, ער זעהט די גאבעס דא, שטייט שוין אפילו א בעל תפילה לעבן די עמוד, און שוין דא א ברוב עם, איז פארוואס הייבט מען נישט אן? גייט ער צו צו איינעם און פרעגט אים, פארוואס הייבן מיר נאך נישט אן דאווענען? זאגט ער אים, אה, דא אין בית מדרש איז דא די ריש הקהל, מען ווארט אויף די ריש הקהל, איינמאל וואס די ריש הקהל קומט אן, איז דעמאלטס קען מען אנהייבן דאווענען. און נאך אפאר מינוט זעהט ער ווי דער ראש הקהל געט אזא וואק אריין מיט זיין טלית און תפילין, גייט צו די אויבן אן, זעצט זיך דארט אוועק, און ווען ער איז אנגעטון מיט די טלית און תפילין הייבט מען אן דאווענען. איז פאר באראן ראטשילד האט דאס מוראדיג געשטערט, היתכן? די רב איז דא, יעדער איינער איז דא, די גאנצע ציבור, מען דארף ווארטן אויף די ראש הקהל. ער גייט צו צו די גאב ד, ער זאגט אים, איך בין דא א גאסט, היינט איז מאנטאג, איך דארף א עליה. פיין די גאבע, אוודאי א גאסט, ער ווייסט נישט ווער ס'איז, אבער א גאסט בעט פאר א ליע, מען געבט אים. נאך ענדיגט די ברכה, נושא נא תורה, מאכט מען אים א מי שברך, ער מאכט אים מי שברך פאר די רב, און ענדיגט צו ביי ווי שיתיין, און באראן ראטשילד זאגט פאר די גאבע, ביי ווי שיתיין דאפלט וויפיל דער אשכול האט. די גאבע געשפרינגען, דער אשכול איז ווערד מיליאנערס, און יעצט זאגט אים דא איינער אז ער גרייט צו געבן דאפלט. סא זאג פאר בערנארד ראטשילד, דו ווייסט יענער אשכול האט מיליאנעס, דו ווייסט וויפיל מ'רעדט דערוועגן? סא בערנארד ראטשילד זאגט דיר ווער ער איז, אה, דעמאלטס האט די געבער געכאפט אז מ'רעדט דא פון א ריזיג גביר. סא די געבער לויפט צו צו דוב און אן צו דער אשכול, און ער זאגט אים, דארפסט ארויסגעבן דיינע פעיפערס וויפיל דו ביסט ווערד, ווייל ס'איז דא דא איינער וואס איז גרייט צו געבן דאפלט וויפיל דו האסט. אבער דער אשכול האט בשום אופן נישט געוואלט ארויסגעבן וויפיל איז זיין ווערד. איז באראן ראטשילד שוין געהאט זיינע וועגן וויאזוי צו מברר זיין וויפיל יענער איז ווערד, און ער האט אויסגעפונען אז ס'הייבט זיך נישט אן, ס'לאזט זיך נישט אויס, ער איז, חוץ די נומערע שקל האט ער גארנישט, ער האט נישט קיין געלט, ס'הייבט זיך נישט אן. אוי האט ער אויסגענייעט די גאנצע עולם, אז יעדער איינער געפאלט פאר אים אלע יארן האט געמיינט אז ער איז עפעס דער גרויסער ר' שקל, דער גרויסער גביר. אונז דארפן וויסן די יצר הרע, אסאך מאל ער בלאזט עס אויף, ס'זעהט אויס ווי עפעס פארקויפט ער, און ער מאכט אונז סאונד ווי עפעס האט ער עפעס וואס אונז האבן נישט, אבער אונז דארפן אבער וויסן אונז זענען דעם באראן ראטשילד, אונז זענען אזויפיל מער ווערד, אונז זענען סתם אזוי אזויפיל ווערד, און נאך דערצו נאך מ'האלט זיך איין פון ארי' עשירות אוודאי און אוודאי זענען אונז אסאך מער ווערד,